Helo a chroeso i bennod arall o'r pod llyfrau gan Lyfrgelloedd Sir Gâr. Enw fi yw Alaw. A, a fi yw Josh. Uh, podcast heddiw, y topic mynd i'n uh, disgrysio amdano yw ffitrwydd dynion.
Wel, Josh, fel dwedais ti'n gynharach, Mae'r pwnc heddiw yn ymwneud â ffitrwydd dynion, gan ei fod yn fis Movember. Wyt ti wedi gwneud rhywbeth o'r blaen ar gyfer y mis hwn, Josh?
I bod yn onest, Alaw, na, ond mae gen i ffrindiau sydd wedi tyfu mwstash a barddau fel rhan o Movember, ond Cyn i ni wneud yym ymchwil am y podcast hyn, o'n i ddim yn gwy- gwybod llawer amdano fe. Yy, ffiniais i allan, mae yna uh, niferoedd o, o ffordd i cael um, cymryd rhan yn, yn, yn Movember, rwy'n flin, um, fel tyfu mustache, neu um, redeg 60 km yn tachwedd.
Mae cwblhau 60 km yn swnio'n gamp a hanner. Nid yw'n swnio'n hawdd, yn enwedig gorfod ei wneud yn y glaw, neu'n bosib, eirlaw yn ganol mis Tachwedd. Ble gall ein gwrandawyr gael mwy o wybodaeth ynglŷn â Movember, Josh? O, mae hwnna'n hawdd, jyst mynd i Movember dot com. Mae 'na llawer o wybodaeth ar y wefan 'na, dim ond amdano y campaign Movember, ond agweddau arall o iechyd dynion, um, iechyd yn cyffredinol, uh, iechyd meddwl, pethau fel la. Oes gen ti ddiddordeb mawr, te, mewn cadw yn ffit ac yn iach? OK, wel, rwy'n uh, diddori yn uh, ffitrwydd um, ac iechyd, mwy iechyd na unrhyw beth, yn, yn bwy, trin bwyta iachus. Um, pan o'n i'n tyfu lan, uh, o'n i'n casau ymarfer corff. Um, pan o'n i'n tyfu lan, pawb yn, yn, yn ymarfer corff uh, am, am pleser a, a sport. Felly, rhian ymarfer corff, yn, dim, yn, yn, um, dim gyda unrhyw cysondeb, i bod yn onest. Um, Rwy'n hoffi uh, dechrau neu syrffio, uh, mae'n dda eitha ysbri. Um, hefyd, yn, yn diweddaraf, nes i uh, Ninja Warrior yn Swydd Gloucester. Oedd yna eitha sbri. Nes um, fy mrawd a'i cochi sgidiau, a nes, nes ni redeg yn y, yn y goedwig a milltiroedd heb sgidiau. Um, yn fy marn ni, mae'n bwysig mwynhau um, eich uh, rŵtîn yma ar y corff, oherwydd Os ni wna i wneud hyn, bydd e ddim yn um, gweithio yn, ams- yn y tymor hir. Yn ôl ymchwil, mae rhan fwyaf y bobl yn rhoi, yn rhoi lan rwtîn ymarfer corff ar ôl 6 mis ac ei addewidion blwyddyn newydd rhwng 6 i 8 wythnos. Yym, rwy'n hefyd yym yn hoffi cerdded. Yy, ma' hwnna beth fi'n wneud rhan fwya o'r amser, a rwy'n hoffi gwrando i BoroBox pan rwy'n cerdded. I ddweud y gwir, Josh, rydw i wedi edrych ar y ddau fath o lyfrau printiedig sydd ar gael ar y we o gylchgronau ffitrwydd dynion y mae Llyfrgelloedd Sir Gâr yn ei gynnig. Fi wedi cael fy synnu gyda nifer fawr o ddewis sydd ar gael. Mae yna nifer fawr o ddewisiadau o lyfrau y gall ein gwrandawyr benthyg o'r llyfrgell leol. Neu, gallwch yn wir dadlwytho e-lyfrau oddi ar Borrowbox neu gylchgronau ar Libby a Press Reader, sef apiau sydd ar, hefyd ar gael ar wefan Llyfrgelloedd Sir Gâr. Ie, mae hwnna'n um, hollol wir, Alaw. Um, rwy'n credu os mae unrhyw dyn yn cael diddordeb mewn gwella ei lefelau ffitrwydd, rwy, wy, um, dylen nhw edrych yn y, yn y catalog y llyfrgell. Mae yna llawer o, o um, adnewyddiau. A hefyd, ond os ydych chi'n penderfynu gwella eich fitness, eich ffitrwydd rhwng flin, a am dynion a fenywod, mae yna tu fewn i llyfrgell, mae yna dwy Re, uh, recharge bike, so yna read and charge, mae hwnna'n sefyll am, yn y llyfrgell. Chi dy weld nhw, Alaw? Gwelais y rhain wythnos diwethaf yn llyfrgell Llanelli. Roedden nhw'n edrych yn wych, ond nid wyf wedi trial nhw allan eto. Beth yw'r syniad ti'n ôl iddynt? Wel, chi'n methu yym... wel, chi'n mynd i weld nhw s- yy s- yn s- straight away pan dych chi'n mynd mewn i'r yym neuadd. Maen nhw mor yym lliwgar. Ond dim ond nhw yy d- dim ond yym beic ymarfer corff yw nhw, ond maen nhw am yy charjio eich yym d- yy dyfeisiau yy symudol. A f- a felly, y mwy chi'n yy pedelu, y mwy chi'n yy charjio eich yym dyfais. Mae yna ffordd wahanol o wneud ffitrwydd. Ac ych chi'n gofyn, ie, fi wedi bod yn ddefnyddio nhw.
Chwarae teg i ti Josh, wel ie, pam lai, fe wna i trio nhw. A maen nhw'n grêt i helpu'r amgylchedd gan nad ydych yn defnyddio neu'n gwastraffu unrhyw drydan. Rwy'n credu dyma bwynt da i ni gymryd anadl a thoriad, a mynd at ran yr hen bapurau o ein podlediad, er mwyn gwrando ar hanes yr hyn a adroddwyd yn y bapurau lleol yn Sir Gaerfyrddin.
Helo a chroeso i'r podlediad Hen Bapurau o Lyfrgell Rydaman. Fy enw i yw Matthew, a dyma Claire. Helo!
Heddiw, byddwn yn edrych ar erthyglau o 1920 a ymddangosodd yn yr Aman Valley Chronicle. Papur newydd wythnosol dwyieithog a oedd yn cylchredeg yn Nyffryn Aman a Dwyrain Sir Gaerfyrddin rhwng 1913 ac 1959 oedd yr Aman Valley Chronicle. Dechreuodd y papur newydd ar y pedwaredd ar ugain o Gorffennaf 1913 a daeth i ben ar y pedwaredd ar ugain o Fedi 1959. Ni chafodd y papur ei gyhoeddi rhwng yr eithfed a'r yr wythfed ar ugain o Ionawr ar ail o Fedi 1915, oherwydd bod tân wedi dinistrio'r periannau cynhyrchu. Prynwyd yr Aman Valley Chronicle gan y South Wales Guardian Group yn 1959, sydd yn dal i gael ei gyhoeddi heddiw. Teitl yr erthygl gyntaf oedd Shot Firing Accident in Pantyffynnon. Pentrefan bychan yn ardal Rydaman yw Pantyffynnon o fewn pellter cerdded i'r dref.
Shot firing accident at Pantyffynnon, three fingers blown off. While shot firing at the Park Colliery, Pantyffynnon, on Saturday morning last,

On going to press, we understand that he is making fair progress towards recovery.
Ww, mae hynny'n swnio'n gas. Roedd ddim yn gallu olrhain hanes teulu'r dyn anffodus drwy'r gwefannau Ancestry a Find My Past, sydd ar gael yn rhad ac am ddim yn y llyfrgell. Drwy chwilio am ei enw ar y gwefannau, daethom o hyd Oedden nhw'n byw gyda'i rieni a'i frodyr yn bedwar oed ar gyfrifiad 1955. Yna, daethom o hyd iddo ddeng mlynedd, ddeng mlynedd yn ddiweddarach ar gyfrifiad 1911, yn 14 oed, eto gyda'i rieni a'i frawd, ac roedd chwaer wedi ymuno â nhw. Erbyn ei fod yn 14 oed roedd yn gweithio fel labrwr glofa uwch ben y ddaear. Bydd yn ddiddorol i ddarganfod beth ddigwyddodd i'r teulu yng nghyfrifiad 1921, ond ni fydd y wybodaeth honno ar gael am ychydig fisoedd. Fodd bynnag, adnodd amhrisiadwy arall ar Find My Past yw cofrestr 1939. Mae hyn yn dangos bod William erbyn hynny wedi priodi gwraig o'r enw Ivy, a bod ganddynt ferch deuddeg oed o'r enw Rachel. Mae'n amlwg, er gwaethaf yr anffawd a gafodd yn 1920 ei fod wedi parhau i weithio yn y lofa. ei fod wedi cael teulu, ac yn y diwedd bu farw yn 82 oed yn 1979. Daw ein herthygl nesaf o Rufen Mawrth 1920, mae'n ddrwg da fi, o'r Aman Valley Chronicle. Llan Sadwrn Fallen Heroes.

The monument erected to their memory cost nearly £350 and was erected by the parishioners who generously contributed the sum of £260 within a period of 14 days.
Fel y soniwyd yn yr erthygl, hwn oedd senetaf cyntaf a godwyd yn Sir Gaerfyrddin. Pentref bychan rhwng trefi Llandeilo a Llanymddyfri oddi ar yr A40 yw Llansadwrn. Cafodd y gofeb yma ei chodi cyn i'r strwythur parhaol gael ei adeiladu yn Whitehall yn Llundain. Er gwaethaf tlodi cymharol yr ardal, mae'r ffaith eu bod wedi gallu codi 260 punt mewn pythefnos yn dangos y teimlad cryf o golled yn yr ardal ar ôl i un ar ddeg o ddynion gael eu lladd yn y Rhyfel Mawr. Mae'n ddiddorol nodi bod sefyllfa'r Arglwydd Raglaw a nodir yn yr erthygl yn dal i fodoli heddiw. Yn wir, mae gan bob sir ei Arglwydd Raglaw ei hun, sef cynrychiolydd lleol ei Marhydy y Frenhines. Buon yn ymchwilio i brif ddyletswyddau'r swydd ar wefan Cyngor Sir Gyfyrddin, ac yn fyr, maent yn cynnwys. Trefnu ymweliadau aelodau o'r teulu brenhinol a derbyn ei ahebrwng Ymwelwyr Brenhinol fel y bo briodol. Cyflwyno medalau a gwobrau ar ran y Frenhines i unigolion, grwpiau gwirfoddol a sefydliadau busnes. Cymryd rhan mewn digwyddiadau dinesig, gwirfoddol a chymdeithasol yn y sir. cysylltu â'r unedau lleol, y Llynges Frenhinol, y Môr Filwyr Brenhinol, y Fyddin, yr Awyrlu Brenhinol a'r Lluoedd Cadetiaid Cysylltiedig. Yr arglwydd raglaw presennol ar gyfer Sir Gaerfyrddin yw Sara Edwards, cyn ddarllenydd newyddion y bbc, sydd wedi cael dal y swydd ers 2016. Hoffai Llyfrgelloedd Sir Gâr ddiolch i'r grŵp South Wales Guardian am eu caniatâd caredig i ddefnyddio'r erthyglau hyn yn ein podlediad heddiw. Gobeithiwn eich bod wedi mwynhau ein podlediad Hen Bapurau o Lyfrgell Rydaman heddiw. Gwrandewch am fwy o bodlediadau'n cael eu rhyddhau yn fuan